ahwɛfoɔ yɛma mo happy new year eh, 2019 akɔgu ɛsɛ yɛwɔ 2020 anuanom ne adɔfo nyame nhyira mo Sɛ ɛnnɛ nso moanya berɛ agye akonnwa atena ase resan ahwɛ TV yi, Nyame nhyira mo bebree. Bere nyinaa ɛyɛ a me wish mo Happy New Year, Happy New Year, Happy Year 2020. Mese adeɛ biara wo nsa nka no, this year you are going to receive it, okay? Don't worry. Eh, eh, me nua Kwabena Bozi, ɛnnɛ nso wasan bɛfie ha. Ɛnyɛ easy o me nua, ɛnnɛ deɛ ampaeɛ ayɛ dwa. Pako kwanta krabi na Noah som. Ne tie deɛ ɛba no ɛ. Ɛɛ kɔbra bozi, me ma wakɔ aba. Me nua yɛ nua o me nua. Akɔ aba. Me tie m'atiafoɔ nyinaa, atia, atiefoɔ no nyinaa, me tie wɔn nyinaa. Ɛnnɛ m'ani abere paa. First of all. yɛfrɛ no sɛ yɛsi a nipa me dodoɔ no adɔɔso nipa no adɔɔso nti sɛ na mesi mekyia wɔn nyinaa wɔn wɔn a mentumi nkyia wɔn mekita nipa wɔn two thousand and over oh. adwuma no menim sɛ meba abɛyɛ mmamu atrɛ saa moagye aseɛ first of all modi kan frɛ line no so mesi obiara mfrɛ me bozi maba obiara bɛdi yie mesi meba ha na ha yɛ dɛ eh. wokora bo sɛ si a no woayɛ kɛseɛ mɔmɔ meboa M'ani abrɛ paa me baa na mi medi agorɔ o. Sɛ sɛ adwuma no ebiri mu nsɛe no but me baa no sɛ sɛ me yi me tase bisi tantan ne mfiri mu. Wate aseɛ. Eh. Me de m'ani abrɛ a me se me ba ba me ba som Ghana man sɛ me ba bɛyɛ adwuma loto adwuma. Eh. M'ani abrɛ paa opposing one me no no. Loto me se de bia me ka sɛ loto ɛyɛ fantastic game ɛyɛ adeɛ bi anka wo nim a anka me nua. So obodwe so obodwe so obodwe so obodwe nyabotre bɔkɔɔ. Nsɛm ɛnnɛ me wɔ nsɛm akɛseɛ nsɛm pɔɔlɔ nsɛm biigi. Me nua me pɛn saa.
Kɔbɛ bozi.
Yes. Unim sɛ sɛ ɛne 2019 yɛwɔ 2020. Yɛwɔ 2020 life. Eh. Nti nkurɔfoɔ a 2019 ɔmo antumi antwa loto no angye aba no bi antwa ɛndi 2020. Ɛdeɛn na ɔpɛ sɛ ɔka kyerɛ wɔn? Oo, me nuanom a obiara wantumi amfrɛ me, me kɔbrɛ Bozin, me baa afire nso a obiara antumi mfrɛ me, life, ayɛ a na wɔn rehwɛ me, wɔn ka sɛ oo Bozin no wabɛtena afire no so na ɔredwa n'anim ayɛ azaa no mu ne adeɛ no, ayɛ a na wɔn koraa me sere, ɛna meka sɛ sɛsi a no, adwuma wɔ yi a meyɛ, manya nnipa 2000 plus, nnipa no koraa aboro me nteaseɛ so, nti first no me baa na nnipa kakra no me kyeakyea wɔn nyinaa, sɛsi a no m'atiefoɔ no adɔɔso, nti mentumi nkyea wɔn nyinaa one one. M'ani abere paa, ebi mo hɔ a na akɔyɛ sɛ wɔn baa ha wɔn bɛyɛ topa topa adwuma na wɔn didi agorɔ but pause na me mete afiri so ɛnde m'ani abere life mete kita nɔma abene ɛndɛ ɛndɛ ɛndɛ a me ne wo kasa yi meba ma nkurɔfoɔ nɔma ɛma wɔn adi yie obi adi yie wo a wode dan ka

Mebisa sɛ, Ɛba no sɛn na wo deɛ, lotto yi ara na wopɛ sɛ woyi na wode ma amanfoɔ na wɔntwa na wɔnni? Efisɛ afe a atwam no, meyɛ wɔ interview wɔ TV station ha. Since a me starte interview wɔ TV station ha no, ma interview obiara one by one, one by one. Wo nkoa ne nipa a watɔ so mmienu a wasan aba m'anim wɔ ha wɔ TV yi so. Kɔbra Bozi, adɛn nti na woyi aba no a wopɛ sɛ wokyɛ ma Ghanafoɔ nyinaa nyɛ bi twa? Me nua, me meyɛ obi a me me wiase a me bɛ me tirim nyɛ den, me nsa gow. Wate aseɛ? Mayɛ me ho te sɛ Safu Kantanka. Wo se ne kaa no a adwuma no a Nyankopɔn no ɔyɛ akyɛdeɛ a Nyame de akyɛ no nti ɔno nso de kyɛ nkurɔfoɔ kwa. Nti obiara a ne ba yɛ ready sɛ ɔbɛsua adeɛ afiri Kantanka nsam biara no ɔmbrɛ na ɔmmɛsua firie. Wate aseɛ? Saa nso na me nso so Nyankopɔn ayɛ me adom wakyɛ me loto. Akyɛdeɛ. Ɛnsɛ me nso me ɛnsɛ sɛ me mama me nua a wahae dɛn a ne ho kyere no ne dɛn advance awu me mama no kɔ atete mu ɛyɛ sɛ me boa no ɛma ɔno nso ɔtumi yɛ dɛn ɔtua ne dan ka wate deɛ meka no aseɛ ɛhɛn nti me nso ɛyɛ akyɛdeɛ a nyame de akyɛ me kwa nti biribi aba me nsɛm ɛnsɛ sɛ me nkoa mede yɛ mede hyɛ me dam na metwa no kokoam ɛnsɛ sɛ wo nkoa wode hyɛ wo dam ɛsɛ sɛ mebue me nsa na obiara ntwa aba no bi na ɔdi ɔfa ne ɔfa sika ngu ne bɔtɔ mu wate aseɛ sɛ ɔbɔdua mu wɔ hɔ Wopɛ sɛ wotrɛ wo ntaban mu na obiara nya w'aba no bi ntwa? Bam! Kwan bɛn so na nnipa no fa anya w'aba na wɔatwa? Ɛnde ɛnti na yɛfrɛ no sɛ mede me line agu screen no so no. Kwan a wobɛfa so a wo nsa bɛka bozi na agye me nɔma biara no, ɛyɛ na mese hwɛ screen no so na frɛ me kɛkɛ. Wofrɛ me pɛpɛɛpɛ a, nɔma ɛsɛ no deɛ, ɛno ankasa mema ɛsi wo pe. awɔki mesi wo pɛ saa awɔki ma wie biribiara ɛno asɛ wo frɛ me a me nkɔraa bɛyɛ si wo kama na wɔn de numbers na ama wo na wɔatwa wo sɛne only fifty Ghana for afidie nso a meti program eh, program na meyɛ no sika a mede bɛtua ka ɛno ano no thank you nti ɔsɛne fifty Ghana no wie a na wode aba no ama me. ɛno ano no kɛkɛ. kyɛ sɛ wabɛyɛ wo mɛmba.
ayɛ me mɛmba anytime bi a wobɛfrɛ m biara bozin bɛma wɔ akwangya meka kyerɛ me nkwaraa no sɛ ɔmomfa no ma no mmɔ na twa na di wodi a kakra woa sɛ deɛ ɛfi wakoma mu na wode ade bozin ase asa nti wopa kyɛ sɛ azan nim azan nim Azan ni mu, enti na meme se afire so a meme aba no meyiyi a Azan foɔ no nyinaa firi so, megu so meyiyi wɔn, mengye obi fifte Ghana na memfa nkɔtɔ chain nto me kɔn mu, meba da biara mehyɛ chain, me nsa dɛn na ɛhyɛ ha, me kɔn mu dɛn na ɛda me kɔn mu. Azan foɔ no wɔn gyegye sika na wɔn nnim lotto mu, nyɛ dɛ wɔn abɛtena afire so sɛ wɔn bɛbɔ nkorɔfoɔ korɔno, na meme meba a megye sika no na mede atua mo ka na mayɛ adwuma pa,

Wate aseɛ? Ɛnyɛ mo charge anka free bonto. Mo asom a sei na Bozi kyerɛ no no wɔse sɛ ɛnyɛ TV station ha ɛna anka ɔpɛ sika de atua TV ne ɛka a anka wɔngye mo sika na mmom no sɛ mo nso mobɛsɔ ne ntaban mu mobɛsɔ no asene ama watumi atua TV station no ka na watumi ayɛ adwuma no akɔ so no nti na ɔgye mo sika ɛnsa anka ɔde kyɛ free

thirty four fifty eight mesi aba ne thirty four bɛlan ne center fifty eight atɔ four ɛma so banyan fifty eight positions fifty eight ebi atɔ position two direct ɛma so kam ɛsma so wɔyɛ twenty nineteen wɔn adi akolosu nti twenty twenty mi wɔ pin yie no bi wɔn ani abere paa ɛdɛ na mɛ tia no wɔn sɛ ɛnɛ maa hyɛ black maa hyɛ black cap mɛ bɛɛ bɛ kum loto mɛ sɛ mi bɔ bua na okum foɔ.

Memmɛma nkurɔfoɔ adi loto ara kɔsi Easter, Easter mu, Easter yi a yɛbɛ school, Easter yi a anim yi, yɛ mmɛma nkurɔfoɔ adi loto kɔsi Easter. Every week bia. I tell you, me loto me nfa ndi agorɔ o. Loto, loto yɛ me yɛfrɛ no sɛ me paste aduru anɔpa a mede paste me se. Atiefoɔ, mpanimfoɔ sɛ, akyinnyegyeɛ nti na wokum aboa sonkronsuo a Ohua pɛ. Bozi nie. Madi kan aka akyerɛ mo dada sɛ ɔtorofoɔ na sɛ ɔno adanseni wɔ aburokyire. Wei deɛ Bozi te me nkyɛn wɔ ha. Me interview no. Me nua, ɛma no nyansa. Frɛ Bozi na gye nɔba no bi na twa. Wate? Me nua, ntena hɔ o, mma ohia nnukuru wo saa o. Ntena hɔ, mma wo ho nnkyere wo saa kɛkɛ. Wiase, yɛse wofiti prɛko pɛ pɔ wo se a, mogya na ɛba. Ntena ase ma ohia nkyekyere wo na nya w'adwene sɛ wokɔ bɛɛge obi. Loto deɛ, mese aban nkye o, aban nkye. Bozi, mebisa sɛ pipa yi, numbers a egu mu yɛ nketenkete nketenkete nketenkete, wowɔ spɛs bi a wode hwɛ a wohu numbers no na woyi anaasɛ Basa, meyɛ, woyɛ dɛn koraa na wotumi yi aba? Afide nso a mewɔ a mehyɛ spɛs, ɛyɛ m'ani klɛɛ. Mese, ɛsoma ase, mese, Alibo,

Mese meba mekuta odwan a wobɛkɔ koraa mese mebɛfiri ha no me mɛfa wo akɔ fie mɛtwɛn wo ɛnɛ wobɛpo na mene wo akɔ fie no makɔto apɔnkye baako na wode agodi still a wode go mese apɔnkye mendaadaa wo I tell you mpɔnkye a mede wɔn fi alibɔ aba nyɛ asɛm ketewa Ɔsɛ- kankan ne bia kankan ne bi kankan no me ah mese mama wo na meka kyerɛ wo mese ɛnɛ mɛkyɛ wo apɔnkye

Yoo, Wate aseɛ? ahwɛfoɔ, moaso mo a, hwɛ Kɔbena Bozi, ɛsono obiara ne n'adwuma a Nyankopɔn de adom no wɔ wiase. Obi deɛ, ɔkɔ po, obi ɔtwe kaa, obi nso ɔyɛ mason, obi yɛ carpenter. Bozi nso kyɛ sɛ, deɛ ɔno nso talent a ɔwɔ ara ne sɛ ɔhwɛ lotto pipa wei mu, graphic yi mu, na wayi aba na abɔ. Nnipa ho dɔ nti na aboa kraman kɔ abɛso o, na ɛnyɛ nsɛefoɔ bi a ɔpɛ anom nti. Ɛyɛ mo mo ho dɔ nti ɛnti na ɔba TV yi so ɛba abɛsɛe ne mmerɛ sɛnea ɛbɛyɛ a mobɛnya aba no bi atwa na moatumi adi bi. Nti wo nua wote hɔ yɛ dɛn? Woyɛ ara kɔsi da bɛn? Wotwɛn akɔsi da bɛn na woanya bi atwa? Mehyɛ wo bɔ sɛ hwehwɛ Kɔbra Bozi akyire kwan. Me nnaadaa o. Mesi sɛsi ade me ntadeɛ mu ɛmu atrɛ ɛmu atrɛ adwuma no sɛsi ade me edu far away me sɛ me kita me kita bɔ nipa koraa no me kita squad almost about two thousand pose me kita two thousand me ndada members I tell you.
Ɛɛ me nua hwɛ baabi a ehi ɔtumfoɔ no ɛhɔ na de bi ɔbɔ ne kan kan kan kan kan kɔbra bozi. Deɛ nti a ɔntumi nyɛ komm nyinaa yɛ me ne wo ho dɔ nti a. Ɔpɛ sɛ yɛtwa ba no bi ne yɛnti, ne yɛmfiri yɛn hia yi mu. Bozi, me deɛ me nna da o. Sɛ metumi twa na medi guom sei a, mepɛ sprinter mmienu. Na me nso Bozi no nso so, ɔdi a, ɔso sɛ me nso me deɛ ma me ɛ.

Me fie libo kurom ha. Mɛsɛ yi foforɔ next day ma na ato asɛm afia. Mma so 34 58 panyan second and fourth. National. Deɛ tu twam na wobɔbɔ din anaasɛ deɛ bɛba bɛtu this week. Ah, deɛ bɛba bɛ mese me this time koraa mpo de ma aba nyɛ adeɛ bɛto afa over the vada. Ne nyinaa bɛhyɛ goal. I bet you. Woyɛ sure. Ɛwɔ he me bozin. a woni bɔ nyina woni ne kasa wɔ afidie so ɛho mepamo mepamo bese bese dada no nyinaa afiri mu wɔn a wɔn de wɔn de di nkɔfoɔ sika wɔn de tɔɔtɔ kyɛnse akɛse gu wɔn kɔn bɛdi wɔn anim wɔ ha studio anyɛ mi ni yio mi wɔ ha life obi anfrɛ mi na hwɛ bozin na yɛfrɛ ne sɛn wɔn sɛ wɔbɛhu sɛ bozin ne ɔbɛ afiri so da biara no wɔn dwa n'anum bozin baa sɛ ɔbaa bɛboa nkɔfoɔ hwɛ ɛɛ ahwɛfoɔ nyame nhyira mo bebree sɛ mo agye berɛ na moasi nkonnwa na morehwɛ program yi. Me nua, aduro bɛgye wo atrema. Ɛdin a dodoɔ de frɛ me wɔ abɔnten ara yɛ Brɔda Steven Amenyo. Hɛn, but wo breki no na wode kɔ media a, wotumi frɛ me atɛkyɛ anaa kyɛ ne bɛkyɛ, nso ɛnka hɔ da. Aboa ne wusuro a ɔpra ne ntakra deɛ, ɛnka soro. Mese hwɛ, bozi sɛ oyi aba no, ɛbɛbɔ. Me nua, sɛ woangye bi antwa bi a, wobɛyɛ dɛn ahu sɛ ɛto anaasɛ ɛmmɔ? Enti frɛ Bozi na ɔma no agu n'agu aseɛ no. Frɛ Bozi. Hwɛ TV no ase hɔ na ɔma no agu hɔ. Frɛ Bozi. Fifty Ghana, ɛyɛ sika, nso ɛnyɛ sika. Fa bɛma Bozi na ɔno nso mfa aba no bi mma wo na kɔtwa na di. Me nua, na firi ohia yi mu, ahokyere a ado koro wo yi, na firi mu, firi, woate? Me nua, ɛma no nyansa o, ɛma no nyansa, sɛdeɛ nkyene ne nsuo nka, na nkuto ne awia nka no, saa nso ne bosi sɛ,

Ɔntua biem anaa? Me nua, me nua, me mma mo wadi loto, wo ma me fifty Ghana ɛnɛ, me mma mo wadi loto saa for a month ending. Na mo wɔ ewie yɛ. Ɛɛ, me mma mo wadi loto saa, me mma wo bɛdi loto continuous. Problem adeɛ bi a wopɛ bi a, fɛ sika no fa yi wo, me ka kyerɛ sɛ di loto na fa kɔ fa kɔ yɛ yɛ nkwasiasɛm.

Me deɛ deɛ meka kyerɛ wo no, Bozi, mabisa wo asɛm no, woatwa so tiatia. Mebisa wo sɛ, wo sɛ ɔbɛdi up to month, nti sɛ ɔdi up to bosome no wu a, ɔbɛsan atua 50 Ghana biam ansa wama no aba no an? Of course, nti sɛ of course. bosome biara wogye 50 Ghana? Eh, bosome biara, me mama wo di a bosome na kyɛ sɛ, me a, yɛfrɛ no sɛ mɛyɛ dɛn na matua mo ka ɛwɔ afidie so. Enti every month biara no na wɔn nso wɔama me kakra na me nso mede ayɛ dɛn mede atua mo ka ɛwɔ ɛyɛ friends sɛ afidie so mo ate aseɛ nti ɛnna me ma mo wadi every president me ma mo wadi loto kɔntene sɛ a week ma mo wadi loto ahoa nko sɛ wɔn ani bɛgye bɛka sɛ ɛbɔzi na wɔbɛtena afidie no so na wɔn dwa n'anim ampa ɔyɛ rare adɛn nti na ɛdɛ biara nkurɔfoɔ hu me wɔ afidie so ha meyɛ obi a meyɛ nkontompo a nka me ba this time afa ne se nka da biara muhu me wɔ afire so a da biara me wɔ afide every present day biara mete afire so mete alive obi ahwɛ me na ɔfrɛ me wode frɛ me kɛkɛ wowɔ ne asɛ wobɛnya wonya sɛ wobɛfrɛ me wofrɛ me a wonkita problem wo problem a wokita nyinaa asa kɔrɔabɔsi na kyɛ sɛ metie wo a wase ɛyɛ atrɛ 2019 wogye din wɔ so nwane ɛbono ah! ɛbono ah! ahafo eh. na sɛ si a wakodu elibo yi deɛ mɛdu elibo kyɛ sɛ bɛdu nɛsi ana ghana fo ntumi nya obi mu anasɛ dɛ abida abida wokɔ so bari ana wokɔ so bɔda pɛ wayera o eh, eti na meka kyerɛ wo sɛ obiaa wopɛ bɔ yiyeyɛ biaa no ɛyɛ sɛ woyɛ dɛn woyɛ no ntɛntɛm na yɛfrɛ sɛ wofrɛ afirie so nɔma no na wohu me na wosɔvo mesɔvo problem nyinaa ma wo prɛko wate aseɛ Ɛhɛn, ɛnsɛ sɛ wodre tam koraa. Aba no deɛ, me all the time biara no, abe draw no ɛbɔ pɛpɛɛpɛ a mehu numbers no pɛpɛɛpɛ a me menim aba ɛbɔ the next day because loto no me ma ayɛ akyɛ ɛkɔyɛ sɛ ɔsɔfo a waben bible koraa ɛho nyɛ no sɛ ɔkɔ asɔdeɛ ma ɔbɛyi so ɔno ara sɛ ɔbɔ quotation pɛpɛɛpɛ papapa na ɔde kan mesɛm wate aseɛ saa na me so loto no ma aben wɔ mu akyɛ me loto no nyɛ ɛnɛ na me mesua loto me sua koraa na me starte sɛ me work loto nti me loto no ɛyɛ adeɛ a me ma aben ɛnyɛ mmɔtia na ɛnyɛ akɔmfosɛm Ɛyɛ me ankasa m'adwene, ɛyɛ me berɛ mu. Woate aseɛ? Enti metie wo yie a, na ɛkyerɛ sɛ worepa kyɛ sɛ sɔfoɔ no a Nyankopɔn honhom ahyɛ no ma ɔpirikyi ma nkurɔfoɔ nya akwankyerɛ, ɔkɔmfoɔ bi nso a ɔkɔm kekrede kekrede kekrede de yi ne manfoɔ anaa ne kuroman ayɛ no nso kyerɛ sɛ lotographic wei, ɛno ara na wo nso Wayɛ mo foforo. Ɛno ano no, ɛno ano no, me loto no me meyɛ loto mpa bene. Da bi a mede me meka loto deɛ meyɛ obi a mema bene wɔm paa. Loto ɛna meka no nɔma yɛbɔ dorɔ ɛndɛ ɔkyena menim deɛ ɛbɔ yɛbɔ dorɔ ɛndɛ ɛkyena menim deɛ ɛbɔ. Ah. Me me loto no me wɔ ɛke nkyɛ this time loto deɛ no asɛ wɔn bɔ dorɔ no pɛpɛɛpɛ a mehwɛ dorɔ no a na mesere. Ɔkyena menim nɔma me mede bɛma a wɔbɛtwa di loto. Ah. Na kyerɛ sɛ wɔpa kyerɛ sɛ asɛ mason. Mason ɔnya tu nyɛ bɔ profile na ɔtu foundation wie a, ɔnim sɛ ɔbɛgu concrete. Ɛno ano no, ɔtu footings wie a, ɔnim sɛ ɔbɛyɛ filling. Sɛdeɛ obi nyɛ wo na woba abɛkyerɛ no, ɔno ɔkata n'adwuma no ara wanhu biribiara, ɔhwɛ profile no biribiara koraa na ɔresere. Woate aseɛ? Ɛhɛn, nti me Lotto no yɛbɔ draw ɛnnɛ, ɔtra menim deɛ ɛba, yɛbɔ draw ɛnnɛ. Nti akɔyɛ sɛ ɔsɔfoɔ bi wɔ hɔ, Ɔkɔ asɔrdan mu a, ɔbɛka wɔ no obi a ɔbɛma no Bible quotation bi sɛ ɔnkenkan ma no. But before a wobɛkenkan awie no koraa, ɔno adi wo kwan dedaada. For ahead. Onim asɛm no.
Onim asɛm no a wopɛ sɛ woka no nyinaa, but ɔno na wahyɛ da abue quotation no ama wo sɛ kan ma no kɛkɛ. Wate aseɛ? Me loto meyɛ obi a me me loto deɛ me me dada. Yɛbɔ draw ɛnɛ, me sɛ ɔkyerɛ me nim deɛ ɛbɔ. Every present day bia me sɛ mɛma ma nkɔfoɔ adi loto ɔga na every present day me sɛ libo me sɛ yɛsoa me wɔ libo. Xmas nyinaa me sɛ libo. Ɛhɔ na me di Xmas wɔ nkɔfoɔ soa me.

So ɔbɔtuam? Nti wo pakyɛ sɛ sɛ obi foforo ba ha na ɔde lotto work no ba a ma me interview no ngye sika biom anaa? Oh sɛ wo deɛ ɛyɛ w'adwuma na wo yɛ but me me mɛtu wɔn nyinaa ase one one sɛ adwuma pa na wo yɛ a mɛhu sɛ adwuma pa na wo yɛ sɛ adwuma bɔne nso na wo yɛ a me ankasa me me me ba ha ɛne na ɛbɛkyerɛ wate aseɛ ɛhɛn sɛ afidie no me me ba so a me kɔ fie nso a me nso mehwɛ program na ɛkɔ so nyinaa nti sɛ obi ba afidie so na sɛ adwuma pa na ɔyɛ a me menim sɛ adwuma pa na ɔyɛ sɛ ɔyɛ adwuma bɔne a me metumi ho Enti na meka kyerɛ wo sɛ akɔmfoɔ ne asɔfoɔ nom ne adeade no, wɔn nyi loto no ma. Enti sɛ wɔn nso woba na wobɛba abɛyi loto ama obi, na nipa no nso ɔte fie na ɔbɛhwɛ wo wɔ TV so na ɔde ne sika, ɔbɛsan ne ne sika de ama wo sɛ ɔregye nɔɔma di a, ɛnde nipa no ankasa me ma, matena ha kaakaakaakaakaaka, ɛnde wɔn ankasa yɛ gyegyeegye o, me sɛ si adɛ, maka abrɛ. Ɛhɛɛ
ok Bosie ma membisa wo na nti metie wo nsɛm nyina mu a na kyɛ sɛ adua no aba na ɛma yɛhunu dua no ɛno ano no na kyɛ sɛ nipa no ba na sɛ deɛ ɔkeka wɔ TV no so no ɛnyɛ nokorɛ a wohu ho anaa? Ah mehu sɛn?
Ɛmi ɛyɛ m'adwuma me mayɛ akyɛ maya sɛ ɛsma ɛna meka ɛsma ase mu dɛ ɛlebɔ dɛ nka ɛfata hɔ ni a meba meba du nkran koraa mpo no nkran ni papa panin bi mede ma no ɔtwa wɔtwa di sika bum labadi me koraa me mente nkran me kɔdu no fie ɔwura ɔbɔ mmɔden ɔbɔ mmɔden wa ɔbɔ mmɔden wa na meka kyɛ sɛ ah

ani tire Kwabra Bozi, mo tete fun eso ni mo nao no maa no wo tɛn. Mie yo bɛ wa di loto, mi nkɛ bua kshi oba ye loto ɛ. Emi emi mi si wo dɛ ebe di aba no se etwa nkotin ebe di. Compost ra to as by force. Onu no ewa ɔkyɛ Bozi tete fun ɛ no ne ekɛ tu shua ha bo

Sɛ abɔfra bere na sɛ wopɛ sɛ wodi kora wampae mu a, wohu sɛ mu aba dɔɔso anaasɛ aba nnɔɔso. Ɛno ara no, so pae mu hwɛ. Nti sɛ wopɛ sɛ wohu sɛ bosi ɛyɛ nokorɛ anaasɛ ɛyɛ ntoro a, ɛneɛ gye nɔma no bi na twa na wobɛdi. Mae, mepɔtɔ, papa, mepɔtɔ mentwa w'ano o, wote nkran paa. Na mese, mebɛ bɛfiri, da no a mebɛfiri Labadi no, Labadi mpanimfoɔ ka kyerɛ me sɛ, bosi, natwi, natwi, kɔma wɔ lɔɛ ma odwu gbaa. Na ɛno deɛ, ɛno nso asekyerɛ sɛn?

Bɔdi nɔma one o bɔ mɔden kɔma o lɛ mo dugbaa ɛna mi si o mi dɛm ase bebree mi wɔn ka na mi mi kura mi mi nti nkan nti na wɔn ka ne nyinaa no na amu nsa abasubɔ na wɔn bɔ mi nti mi akasa mi kura aseki wɔte ase pɔtin pɛ video nso a mi si yɛ ne video na mi ba abɛgye bɛ si mpanyinfoɔ mpanyinfoɔ mpanyinfoɔ bebree na esi a mi kita wɔn wɔ Ghana baabi a mi nam bi a bɔzi yɛ free baabi a mi nam ɔkwa mi de ma mi bɔzi mi si adidi. Nti aka wo o, wo so hwɛ a wohwɛ me no frɛ me na me mama twa loto na di heavy na wankasa wo so so didi nɔma so ne na ɛwɔ hɔ no frɛ nɔma so nɔma no ara ne wo problem frɛ nɔma no yɛdi bro yɛwi o nso school fees wɔ hɔ ɛdodo no ara wo tam wo renting tam aso yɛtu bɔ mmɔden na frɛ bozin wo ni problem frɛ me kɛkɛ frɛ me me line no ade biara me de gu phone no so ɛyɛ friends screen no so hwɛ no yie hwɛ line no yie Different line biara sesa fa osi kɛhyɛ wo bɔtɔ mu frɛ me bozin frɛ me. two numbers pɛ ɛyɛ ɛno ano ɛyɛ two numbers pɛ me ne me wife asa bam bozin one no size. ɛ bozi anano obi bisaa me sɛ ohyia me na ɔka kyerɛ me sɛ hɛ mo na mo ma loto number no na me so me me ma loto number ɔsɛ ah ɔnyɛ wo na me hu wɔ tv no so a na wo ne akwaa na kwabrabo kwabrabo na ɔkasa bebree na ɔse Ɛna me se ɛɛm ansa madam mpakyɛw ɛɛ ɛyɛ me na me interview no ɔse ɛneɛ ma me aba no bi ɛna me se ogye sɛ wofrɛ Kɔbena Bozi ɛnti ɔka kyerɛ me sɛ ɔbɛyɛ dɛn ɔbɛnya wo nɔba wɔ he ɛna me se ɛneɛ ɔnhwɛ TV no so menim sɛ sɛ wafrɛ wo a because nipa ɛho me bisa me no dɔɔso. Asa miss dɛ me nukura ne yɛ anim ni adwuma ne nti ama wɔn asɛsi ano me ma transfer me phones nyinaa ama me me nkwaraa a mewɔ nkwaraa a wɔn te office a wɔn receive calls wate aseɛ ɛhɛn nti me ankasa personal wɔn ne me tie me me ni time a me receive calls ɛɛ adɔfo no dɔɔso nti calls na ɛba na ɛdɔɔso me nkwaraa me se me receive a me ntumi nyɛ adwuma ne nsa nso me ne mo mbɛtena a me ne mo nyɛ adwuma wɔ ha nso wate aseɛ na kyɛ sɛ o pa kyɛ sɛ sɛ obi pɛ sɛ ɔne wɔn kasa kasa ɔbɛyɛ ndɛn Obi pɛ sɛ ɔne me ankasa ankasa kasa personal deɛ ɛne deɛ me da bia nam afiri so program no nti ɛyɛ den nti na line yɛ egu line na egu screen no so no wofra a ɛyɛ me office line a me nkɔra ati akyira wɔn receive wo kama every president day bia no me list figures no me de ama wɔn wofra yɛ me fifty Ghana ni ne wagye wate aseɛ ɛhɛn nti screen no so hwɛ screen no so na frɛ wofra deɛ a wonni problem ɛɛ nyɛ mmɛdame.

Ane tire mu ne mo naane abaa, na ane tɛn abaa, ane aye, ne ka ne yee, ane kae me o, nka, ane kae me o, e ka bɛ loto ni mo o na nhyɛndeɛ a mo ye fra bi nti o, ane tire mu na ne teke nɔmaa, na ane tɛn na ane aye loto e, hwɛ me nna da mo, awiase deɛ nokorɛ baako pɛ, obi nso nsi tororo mɛtua. Aduro nso bɛgye wo atrema. Kɔbra Bozi na ɛte me nkyɛn. Kɔbra Bozi, Na afei mehu sɛ woatrɛ wo ntaban mu aa, wofi Volta region, wogye din from Volta region, wofi Nkran, woagye din ara kɔpue Volta, woagye din ara kɔpue Bono, BA, sɛsi a woakɔdu Alibo. Alibo, mewɔ Alibo.
Na kyɛ sɛ wokeka wura Cote d'Ivoire. Ɛɛ, mewɔ Alibo sɛsi a, Alibo. As much as 2019 medi wɔ Alibo. Ɛna na wobisa question bi sɛ yɛfrɛ no sɛ sɛ obi pɛ sɛ ɔne me ankasa kasa kwan a ɔbɛyɛ dɛn ne wɔnya because wosi o boys ne na ɛpeke nipa ne pɛ sɛ me ne boys ankasa kasa ɔpɛ sɛ master in sex wɔn one thing ne sɛ all the time biara no me me yɛ busy because the way a ma work lotto no anadwo nyina anadwo menya fi stadium a mekodu fie pɛpɛ ma yɛ busy se na meyɛ a me obiara ne hɔ ɔbɛfrɛ me a ɔbɛto ne sika atwene nti da bia ma yɛ busy ma yɛ me focus on people so nti sɛ sɛ wofrɛ me a na sɛ yɛ me line na na wofrɛ me but ma Lisa ma me boys a wɔn bɛ receive fine Nti asɛm a wopɛ sɛ wɔka kyerɛ me no ɛno a ɛno a ne game yi a ɛno a na me boys no so wɔn bɛ receive aka akyerɛ wo nti de bia no me deɛ nokorɛ no yɛ me anim ni me ɛna mo people wɔ nti me ma ayɛ busy because me pɛ so dabi me pɛ so obi abɛto ne sika akɔ over the bar me ma mo obi aso nto ne sika ntwene da me bozin o bɔ akora bozin one hmm, dabi dabi dabi bozin baako pɛ ne te sɛ pipa wei nti wonni adagye koraa menni adagyerɛ mefi studio asisi a mefi mu ha asisi a no a mekɔtena fie a me pipa nko a mema ɛyɛ wide Nti me boys no na wɔn kuta phones a wɔn de yɛ adwuma. Obi a ɔbɛfrɛ so ohia me personal, me boys no bɛ receive wo. Asɛm bi a me ankasa personally ka wo sɛ ka me a mɛka akyerɛ wo saa na boys no so wɔn na ɔbɛ kasa fine. Ɛhɛn. Nti da bi a me deɛ me in fact mayɛ busy mayɛ busy paa mayɛ busy me mpɛ sɛ obi abɛto ne kɛprɛ koraa atwene. Wo sɛ ne fifty Ghana fifty Ghana ayɛ den o. Nti me mɛma wo so wo nsɛ ne wo fifty Ghana no na me mɛma wo kɔto wo fifty Ghana ntwene. Wate aseɛ? Ɛsɛ me sɛ Ghana na wɔresane aba na ɛso nyɛ mfasoɔ. Nti da biara no me nso mayɛ busy me focus ne sɛ mehwɛ mu meyɛ word mehwɛ mu a masa meka nokorɛ akyerɛ obiara ɛnyɛ akɔmfoɔ ɛna ɛnyɛ mmotia na ɛnyɛ biribiara me me deɛ no ɛyɛ physical ɛyɛ physical working me ankasa me ma adwene me use calculation mass and biribiara na me me deɛ me biribiara me me use mmotia me use akɔmfosɛm ɛnyɛ me yɛ ɔsɔfoɔ me me yɛ physical physical na ɛna meka sɛ loto no ɛyɛ bɔtorɔ ɛndɛ me me ne ɔkyerɛ me nim deɛ ɛba me ma ayɛ loto no akyɛ Nti yɛbɔ yɛn drawing dɛ me koraa yɛ na yɛ me sere. Hey! Yɛ ka Obia ne n'adwuma mpa. Ɛyɛ obia ne n'adwuma. Ɛyɛ obia ne n'adwuma. Ɛbosi, Nyame nhyira wo. Sɛ wopɛ sɛ Ghanafoɔ ɛni loto na ɛnsi wɔn yie, Nyame bɛkɔ so ahyira wo. Amen. Na wama wo nkwa tenten.
Meda w'ano ase.
Ɛɛn, sɛsi a no.